Kollegi, ħbieb, fisem id-Dipartiment tal-Malti nilqakom għal okkażjoni oħra tal-Konferenza Duncan, li din is-sena se tieħu l-forma ta' tliet diskorsi qosra tal-Professur Dominic Fenech, ta' Dr Simon Azzopardi u tal-Professur Immanuel Mifsud dwar Il-politika fil-poeżija ta' Dun Karm. Aktar tard se nintroduċi s-suġġetti rispettivi li se jittrattaw. Iżda qabel dawn id-diskorsi, xieraq ngħid kelmtejn qosra li jfakkru lil Carmen Micallef Buhaġar, il-fundatriċi ta' din il-konferenza. Kif ħafna minna nafu, Twieldet u trabbiet Lixandra fejn temmet b'suċċess kors ta' infermiera. Fi żmien il-kriżi tal-Kanal t'Suez, sudditi Ingliżi bħal ma kienet hi u familtha kellhom iħallu l-pajjiż. U meta ġie ħabbtilhom pulizija wara nofs il-lejl biex javża lilha u lil ħutha Pina u Giovanna li kellhom jitilqu, ingħatawlhom 24 siegħa, imbagħad imtawla għal 28 siegħa, biex jagħmlu dan bil-ftit ħwejjeġ li setgħu jieħdu magħhom. Ommha kienet mejta u missierha seta' jibqa' Lixandra għax kellu aktar minn 60 sena. Iżda għażel li jmur jgħix Londra ma' wliedu eżiljati. F'Lixandra, Carmen Micallef Waħġar kienet tħobb taqra xogħlijiet li kienu jinġiebu hemm minn Malta mix-xirka Tixrid Qari Malti u Propaganda. Meta missierha darba inzertah qed taqra l-poeżija Warda li tgħid ġrajjietha ta' Dun Karm u wera interess f'dan il-qari tagħha, ġietha n-nebħa li tikteb ittra lill-poeta Malti. Kisbet l-indirizz tiegħu mingħand Ivo Muscat Azzopardi, figura oħra kolta fil-komunità Maltija tal-Eġittu, u b'hekk bdiet il-korrispondenza bejnha u Dun Karm, li baqgħet għaddejja mill-1940 sal-1961, is-sena li fiha miet il-poeta. Mill-1971 bdiet iżżur Malta regolarment biex tikkommemora lill-poeta nazzjonali, u minn flusha ħalliet tifkiriet tiegħu u żejnet monumenti fejn twieled, trabba, għex perjodi ta' ħajtu, ħadem bħala librar, għallem u miet. jiġifieri Ħaż-Żebbuġ, Tas-Sliema, il-Belt, il-Bibjoteka Nazzjonali, is-Seminarju, illum il-Kurja, u l-Isptar, dak iż-żmien Blue Sisters. Carmen Micallef Waħġar daħlet ukoll għall-ispejjeż ta' pubblikazzjonijiet dwar Dun Karm li għandna għadna nqisuhom fundamentali. per eżempju, Dun Karm il-poeżiji miġbura ta' Oliver Friggieri. Ippubblikat ukoll it-taħdita li Friggieri kien ta fit-tieni okkażjoni ta' din il-konferenza, bit-titlu Mekkaniżmi metaforiċi f'Dun Karm. Ikkummissjonat ħafna tifkiriet ta' awturi oħra Maltin u għenet b'mod tassew ġeneruż lil organizzazzjonijiet bħall-Għaqda tal-Malti Università biex ifakkru lil figuri bħal Duncan. Fuq kollox, Fis-sebgħinijiet tas-seklu l-ieħor, Carmen Micallef Buhagiar waqqfet bi flusha fondazzjoni bil-għan li ssir din il-konferenza kull sentejn dwar xi aspett tal-poeta nazzjonali. Illum qed nerġgħu nonoraw dan il-ftehim għal darb'oħra u b'hekk qed inżommu tradizzjoni li issa ilha għaddejja deċenni sħaħ. Għalija, Carmen Micallef Buhaġar tirrappreżenta l-ġid li jista' jsir fil-firda u d-distanza. Paul Ricoeur jgħid li l-awtur jibda jeżisti meta, wara mewtu, il-kitbiet tiegħu jibdew jitkellmu minfloku, bi spustament kontinwu tas-sensibilità tiegħu għal ġo ċirkustanzi u żminijiet li fihom hu qatt ma kien preżenti. Qatt ma rifes. Jien nara f'Carmen Micallef Buhaġar esperjenza simili. Fil-bidu korrispondiet ma' poeta ħaj iżda minn distanza ġeografika li ħtieġet il-kelma miktuba, imbagħad kompliet tikkorrispondi mal-patrimonju ħaj tiegħu minn distanza temporali dejjem tikber, iżda bl-istess medju fundamentali. il-kelma, issa mwettqa fl-għamla ta' konferenzi, pubblikazzjonjiet u xandiriet. F'uħud mill-ittri li bagħtilha Dun Karm hemm referenza għad-distanza kbira bejniethom u għaż-żmien twil, ġieli xhur sħaħ li xi ittra tagħha kienet tkun ħadet sakemm waslet għandu, speċjalment matul is-snin tal-gwerra. Hemm ukoll referenza għal xi ittri li ntilfu fit-triq. Din hija r-rotta prekarja, iżda minħabba f'hekk mimlija sinifikat, tal-kelma miktuba, li l-ħtieġa tagħha titnissel mit-tbeid. Il-kelma hi ġġustifikata b'dik il-firda li Ricoeur isejħilha produttiva, sewwa sewwa x'toħroġ ir-realtà tal-qari. għax tesiġi impenn interpretattiv. Għax imbagħad af titlob kultura istituzzjonalizzata meta tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra. Minħabba li għexet din l-esperjenza tat-tbegħid produttiv, Lixandra, il-gwerra, l-eżilju mill-kultura tat-trobbija tagħha, u ż-żmien innifsu dejjem għaddej wara l-mewt ta' Dun Karm, Carmen Micallef Buhagiar setgħet tapprezza aktar il-possibiltajiet ta' resqien kulturali u istituzzjonali lejn poeta preżenti biss fil-kelma elokwenti tiegħu, prominenti biss fl-idjoma lirika tiegħu. Jien naħseb li l-użu siewi li Carmen Micallef Buhaġar għamlet mid-distanza dejjem tikber bejna u Dun Karm għandha tnebbaħna. Kemm biex fil-firda naraw lok għal forom ġodda ta' resqien kulturali u interpretattiv lejn l-awturi li ffurmawna, kif ukoll biex inqisu ż-żieda fiż-żmien bejn il-ħajja ta' awtur u bejna bħala waqt dejjem aktar opportun għal apprezzament akbar tal-wirt letterarju storiku kulturali li ħallielna. Nistieden issa lill-Professur Dominic Fenech jagħmel id-diskors tiegħu dwar il-perjodu bejn iż-żewġ gwerer dinjija bħala żmien ta' tibdil u qawmien politiku u kulturali li jixħet dawl fuq il-poeżija ta' Dun Karm.